Mihamaro ireo trangan'aretina misy amin'izao fotoana. Manahirana ny vahoaka ny fitsaboana azy io noho ny tsy fisian'enti-manana amin'izany manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny fanafody, ka mametraka olana eo amin'ny fitsaboana ny marary izany. Tsy mitazam-potsiny anefa ny Mutuelle de Santé Tsiarofy, fa mirotsaka an-tsehatra amin'ny fanampiana sy fanamaivanana izany mba hialana amin'ny fahasahiranam-bahoaka. Ny fikambanana Tsiarofo dia naorin'ny plateforme Zina ao amin'ny Posipilanety Internasionaly izay manana solotegna aty Madagasikara teto Ambanja tamin'ny taogno deux mille douze ka ny tanjony dia mba ahafahan'olo tsiaraikaraiky

tsy arofo ty. Ahoana ary no atao raha hiditra ho mpikambana ary inona ny tombotsoa azo ao amin'ny mutuelle de santé tsy arofo ity? Avantage nazy ty ato mba ialagna am tsy fandafoasagna fanagnana izy koa sendra marary mba hely koa vola efehinao zegny zegny no ananganana ity mutuelle de santé tsy arofo ty hitantsika ty facture zay boaka aminy docteur zay miara miasa amitsika eto ambanja eto izy koa olo tsy agnatiny membre ny mutuelle de santé tsy arofo izy nagnefa roapolo

Fa ny fomba fidirana izy ndraiky tsotra fo, tsotra. Vola tsotam-polo dimy amby arivo isan-taokantragno, isam-pianakaviana, anao ndraiky vadinao miaraka amin'ny zanakanao dimy latsaka ny valo ambin'ny folo taogno. Ary ny zavatra ilainay, agnaragna anao feno miaraka amin'ny karapanondronao, ka zegny raha saigny maha ny karapanondronao, Ho anao izay raim-pianakaviana na renim-pianakaviana izay hisaotra izy avô agnaragna ny vady aman-janakanao zegny ilainay miaraka amin'ny taogno nahaterahan'irô zegny fo fa mavita midriky agnatin'ny fikambanagna mutuelle de santé Tsiarofy anao. Miara-miasa amin'ireo sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana koa ny mutuelle de santé Tsiarofy ato anatin'ny distrikan'Ambanja sy distrikan'i Nosy-Be. Le fiaraha-miasa zegny tegna tsara sady mahafa-po raha ohatra aminay ato amin'ny clinique zegny no zahavagna. satria zegny hita fa mampaivagna zegny fahasahiranan'ny tantsaha zegny, ny madiniky ny vahoaka madiniky zegny le fiaraha miasa, raha ohatra ny marary avy amin'ny tsiarovy tonga ato zegny hita nefa tegna tsy dia hoe sahiran-tsaigny le mpitondra marary na ny marary satria. amin'ny andavanandro ho an'izay ivelany sy mpikambana ao amin'ny tsiarova izy iny, izy ka ny fa ordonnance omen'ny dokotera manao visite maraina azy iny dia mandeha amin'ny pharmacie ao izy iny hivango, fa ho an'ny tsiarova kosa dia mandeha avoa zegny ny fankahalany fagnafody satria efa misy zegny fandresana any tanana zegny ho an'ny tsiarova sy ho an'ilay marary ka amin'ny faran'ny fe-potoana hivoahan'ilay marary Izay vao manao compte dia misy ampahany kely pourcentage de vous zegny hifehy ny mpikambana ao amin'ny Jerofy. Manamafy izay voalaza teo ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny hopitaliben'i Ambanja. Miasa izay misy amin'ny mutuelle de santé Jerofy sy mpiasa lopitalim-panjakana dia hita fa ahitany vahoaka misambrano tombony be satria io fikambanana Tsiarovy io dia efa nanomboka tamin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo ary hita fa maro zegny ny marary ato agnatin'ny district-n'i Ambanja izay magnatogny lopitalim-panjakana dia mahita fa tegna hoe maivagna ny vidim-pagnafody satria hitantsika fa ny politikam-panjakana dia mbala ny marary

izay misy ato amin'ny hopitalim-panjakana. Ke raha tsapako zegny ho an'ny olo zay tegna hoe resy lahatra nagnano tegna nahita tombony fa ny mampalahelo indraindray sasany zany mbala tsy resy lahatra mbala tsy tafiditry mbala tafitazantazana ary regny zany ndraikindraiky manahiragna zay mpitsabo satria soratagna le ordonnance Nefa le vola andivangan'ny fagnafody zany ndraikindraiky tsy ampy. Ke eto zegny za zegny mbala mitodika amin'ny vahoakan'i Sambirano, tsy Ankanavaka, mba aoka ny aoka antsika zegny mba hitsinjo ny hoavin'ny taranaka antsika, ny hoavintsika amin'ity fidiragna membre tsiarovo ity satria raha ny fahitagna izy zany hita fa mivoatra lavitra ny fiainany vahoaka izay miditra ao anatin'ny mambra Tsarovy satria mihegny izany tegna be dia be zegny ny fiaignany vidim-panafody zegny noho ny fagnampian'ny mambra satria cotisation kely zegny fay agnatin'ny taogno araiky nefa anao zany na marary impolo na ny roampolo marary na misy ny telopolo marary de mbala cotisation ny fainao indray mandeha isan-taogno ihany no mitantagna anao jusque faragna le tompo zay zany no tiako hazavaigny amintsika ary zay zany tegna hoe mankahery ny association zay manangana io fikambanagna Tsiarona fio satria hitanay fa tegna hoe misy fiantraikany amin'ny fahasalamam-bahoaka zegny na agny amin'ny CSB na eto amin'ny lopitalim-panjakana zegny ary indri- amin'izay indrindra koa zegny za zegny mba lantanke Tokony andraikitro voalohany amin'ny fahasalamagna eto Ambanja dia miteny amin'ny vahoaka rehetra rehetra zany e, hoe raha ohatra ka misy mpiasan'ny fahasalamagna ato agnatin'ny distrikan'i Ambanja magnilikiliky antsika mambra ny Tsiarofo dia aza misalasala zany antsika mba mandefa tatitry mandeha aty aminay na mandefa fitarainana zany mandeha ary amin'ny tompon'andraikitry association Tsiarofy io mba ahafahanay zany hoe mijery ino no tokony atao, ino no marimaritra raisina mba hampa- mba azahoantsika vahoakan'ny Samborano ny tombotsoa mahakasika fitsanganan'i Tsiarofy eto amintsika zany. Efa maro ireo mpikambana nampiasa izany ary efa nahazo tombotsoa tao amin'ny Mutuelle de Santé Tsiarofy ity. Za tsy tsy tsy nikambaka tam Tsiarofy za zegny hitako fandaniam-bola tamin'ny fitsaboagna de tegna hoe milangalanga tegna an!

Mpikambana Tsiarofy za ataoko fa tantagny am vola cinq millions na six millions agny ihany ataoko vola ho laniko nefa raha natao total ben'ny vola zany boakaboaka atao tsy ampy amin'ny deux millions ndre tsy ampy un million cinq angamba za koa fa niala boaka atao za tegna hoe tsy aretigny na ravoravo zaho fa resaka famonjia ny Tsiarofy le vaoboaka.

Dia teo tegna nahitako fa avantagé be tsy arofo. Première fois zay zay niditra hôpitaly tokony nalany valeur de quatre millions et quelques zay alors que trois cent mille fogna laninay tam'izay fotoagna. Deuxième fois niditra hôpitaly koa izy natao césarienne.

na société madiniky na petite entreprise midera ry avako aby e! fa tegna ahitanao avantage be indrindra anao maromaro antragno anao mampiasa olo tsara ampidirinao sy anao hasiny le dohan'olo. Maro ny efa resy lahatra, anisan'izany ity teratany vahiny ity izay nampiditra ny mpiasany ho mpikambana ao amin'ny mutuelle de santé Tsiarofy.

Fa natao izy ireo ity lavintsika ity aty Anosibe izy ireo efa tsy hisy fandrianana ny oram-bary ndraiky raha ohatra ka agnamboatra na hiditra agnatin'izegny tsy arivo zegny. Ny nanafinana azy koa moa zegny amin'ny fiarahamiasanay amin'ny coopération touristique izay misy eto Anosibe, izay tena hoe cible eto Anosibe, dia misy ny fiarahamiasa amin'ny fanampiana, fanampiana ny tolotra izay efa ananan'ireny. Hotel sy ny société sy ny karazana association misy maro eto amin'ny tampona Nosy be izay dia ny mutuelle de santé dia mipetraka ho manampy manampy ny tsy ampy na mameno ny banga amin'izay prise en charge izay efa misy eny anivon'ny société sy ny hotel maro misy eto Nosy be izay dia ny voaporofo amin'izany moa izany ny resaka hospitalisation sy ny resaka chirurgie

Maventintsika eto Ambanja dia ny l'hôpital izay privé koa misy telo izy eto Ambanja ary koa karaha izay ny Nosy be koa afaka andehananao ary misy pharmacie malaza amintsika eto Ambanja dia mety andehanagna aby ary managna fiaraha-miasa tsara mety io mitsena dia santé tsy aroso io karaha zegny koa ny l'hôpital magneragna ity district ny Ambanja ty sy magneragna district ny Nosy be izy koa fa CSB afaka andehanantsika Manana fiaraha-miasa tsara amin'ny tim Tiens de Santé Tsiarofy. Eto am-pamaranana ary dia hafatra no hoentin'ny tompon'andraikitra ho antsika rehetra. Vitsika havako aby eh! Hiditra agnatin'ny fianakavian'ny Mbene agnatin'ny im Tiens de Santé Tsiarofy. Izy koa anie tsy vidiagna ny hoe tsy harary, angamba antsika jiaby nilahatra tamin'ny bureau ividianagna hoe tsy marary io. Fa noho ny tsy afaka vidintsika, mba koa tsy voatery amin'ny tsy manognona andra koa antsika harary, manjary ndraindray antsika mety marary antsika tsisy vola. Mba ialagna antsika tsisy vola ka tsy mavita mitan-aigny hiahatry ny marary